ii nhai mchemberi manyanyosipakwa nei noizi ananzwa ndichiri kugedhuko haa makaoma aa ah, nhai zvako muzukuru Ko idzo nyambo dzasekuru vako dzinopera here nhai? Munondiseka muchifunga henyu kuti inyambo asi inyaya dzangu dzakatoitika. Pamwe pacho kule munozototiona kunge zvidhori zvenyu panapa. Udzaiwo muzukuru wenyu zvamandiudza. Ayewa, iya yatopera. Ndine imwe yandafunga papinda Bobby apa. Ah, kule matanga.
Nyarara zvako iwe tinzwe Bobby. Eh, bho, taurai tinzwe kule. handiti mese mdhara piri munomuziva ka ee ee ee ee aka kakule kamunomba mwana ako kane zuva anga kumeso sani kakaichera nyoka nemazino aka ndiani ko asingazive sahwira wenyu muchitungwiza muno ee iyeyi yaiva hendisamuka iya honai gogas ndimi mati tivape nguva shuwa nei akaita mudhara yaya moti yaiva hendisamu mira tinzwe kwazviri kuenda murume iyeye aitamba Murume iyeye aitonga zvigure chekuti pano. Saka ndizvo zvakamudya kumeso here? Zvino rimwe zuva kuda vamwe vake vakanzwa godo nekugona kwaaiita kana kuti vakanetsana ndobva aisirwa nyuchi muchimaski. Asikana imi, ko vanhu vanodarireiko? Haa kule musadaro. Ko aitadza here kubvisa chimaski chacho? Ah, kare zvigure zvaiyera chimaski chaisabviswa pavanhu zvaitoshura saka manje akaita seiko ah zvino iye akaramba achingoti vakomana ndiri kulumiwa vakomana ndiri kulumiwa saka vanhu vakadii kubva vamhanya naye kumupanda kunochinja ah kwaneiko muzukuru vamwe vake vakabva vatovamba kambo waifunga kuti pamwe ari kuimba ka unongoziva nziyo dzezviguri akomana ndiri kulumiwa lumiwa akomana ndiri kulumiwa lumiwa vachitotamba haya haa zvakulu akomana komunodii kunyora ari manovi okuleza haa kozi mm. shuwa chaiyo dai tafa nemari isu asi muchemberi matanga futi ekuendesa majodhani angu kunoodhesa ka majobhani ndochii ichocho kwete majobhani majodhani mateka angu ewhite ko dzakambonyanyoita seiko handi dzingori bhutsu here kana dzingori bhutsu endai kakujambanja munouya ne 10 mapee sori zvako muzukuru wangu ndichakugezera ee bho ko kubika matopedza here masiya mari yechikafu here asahwira ngavasada havo kuvharavhara bhobhi vakabheja mari yemagetsi kunjuga haa saka kule nyaya yenjuga yekuramba kutobuda mamuri hanti iwe mfana iwe Kwana wanzwa wanzwa. Musatyisa mwana apa. Pindurai zvaabvunza. Kulez ndimi kukwidza BP yamuchembere pamu panapa. Muchazongoudza vanhu kuti vakakuona ikusoka bait komba imurovi. Shuwa muzukuru.
Ndomboda kuva shura shura. Ndombonzaniko inini? Haa haiwawo.
Ko ndokwayasvike rembe yaBobby. iwe bobi unoona zvaunotanga ka ah zvinge zvacho zvinoita kule ka zvinobhowa nditombodikana kunyepa tambotanga yedu tichisekirana ka but time time zvozoenda nepamwa kumana ah kungovaona chete bobi ibva wamhanya kunondiudza kutorangana kuda kundiparadza ka uku oi pondo iyi mchembere muite zvegasi waita hako muzukuru wangu chiitai muende kubasa iye nhasi muri kumboshandira kupiko ah nhasi ma1 chachayo pane n'anga yatiri kunoroorera uko ah haa muite zvenyu zvemafanis mumwe haadzoke uko haa isu changonoita basa redu chete todzoka rimwe rese iro ratoo drama ingobudai manamata vazukuru ko chii chakashata pakunorora
power toda vanhu vanoteerera umu kungopinda toita basa redu tombomira zvemukonyo todzoka paden wanzo haa kumapundo kana muri kuvhunduka zviyetika takatinodzokera yedu boys boys just like germany no retreat no surrender tofira pabasa tichishanda sewachi manzwa Tidzingewo pano baba, tinotsagawo sadza. Pindai vazukuru vangu, sadza riri pano.
Ah, iwe majeza akafanana or same team iwe hausi rongori padheni pangu nhazi iri Ah, neipawo.
Bho here wangu? Haa wakumechanisa zero manje kuti waiva zanu chii? Aiwa kani mutswini wangu ari kutosvika pano soon. Imazukuru musadaita dambe neni vana wangu mapatya ava. Dai taita zvamafambira musapedza nguva. Correction ipapo baba. Isu hatina kuya pano kuzoshoperwa. Vazukuru venyu vanhu vamunoshandira. Isu tiri vana venyu baba. Ngaienderere zvayo mberi. Ya, kozi hatina kuya kuzobatsirwa. Tatouya kuzobatsira imimi. ehezve makatomunanganisa feya mdhara kudhara akatinonotsa asekuru iri ndo dambe chairo naiwe rudia chii chamandiunzira Mm, haa wangu tabva newe hako but the way yaukutaura namudhara yeka iyi haibudei Ah, sha even maplayers esame team anotombotsiurana wangu hawa kunyanya kana muchitsiurana pachenyu makanaka haa wangu ndochibuda musaga so takutokupa penalty mari yese inenge ichitaurwa uchinge uchisa times two Zigo mjm zinogiza mukanwa une makutaura janki manje. Mm, ana boys. Ya mdara akaramba akaibva mangoramba nemwana akuonererwa stereki. Plus muri n'anga kulesi tingomchinjai kuita supa timumwe zvedu isu. Ah, very sorry. Rega ndinotora imwe kumota. Ya, vakomana makangwarira imi. Basa renyu munorigona. Msazvifadze nenhema mukuru yataisa pamusoro iyo ndeyedu. todzika chiitora mangwana hapana chekuchema bcause mari yamukusara nayo ka inotenga two maplayers though ari maanda 13 saka haa twini wako wacho ari kupi anosvika soon asi ari kuenda kuel ehezve makatomunanganisa feya mdhara mdhara akatinonotsa asiku Ah, muzukuru wasvidza matare Haskopalataskotaholo.
Oh, vote kwa mbudzi girl. The goat. Yeah. The likes of Ronaldinho, Pele, Zidane, Beckham, Kaka, Cristiano, Messi, Power. Shamara kwa mbudzi yacho ngaisimbe. Ichange John Monya zeko. ndaitwa makanyanyisi boys